Voilà. Ech begréissen Iech ganz häerzlech op der éischter Pressekonferenz vum nationale Virstand vum OGBL an ech soen Iech villmools Merci fir Är Präsenz haut de Mëtten. Mir hunn et elo ausseruerdentlecherweis hei an der Stad am Gebai vun der Chambre des Salariés gemaach a sinn och frou, dass Der héiner komm sidd. well mer eisen Nationalvirstand och ausontercherweis op eng anerer Plaz hu misste maachen. Bon, Dir wësst jo, dass an dëser Situatioun et ganz schwierig ass, sech iwwerhaapt nach ze versammelen, an et war elo guer net esou einfach, e Sall ze fannen. A mir ware frou, dass mer eist Gremium awer konnten zesummeruffen, mat engem groussen Deel presentiel plus online bäigeschalt. An dee Sall, dee mer dunn zréckbehalen hu war dee vum Konferenzsall am Hémicycle. An. Bon, dee Sall huet fir eis jo och eng Bedeitung. Mir kennen dee vun de Kongresser vum OGBL, e grousse Sall, deen eis et eben erméiglecht huet, awer ze tagen. An do ware mer bal bis eng Auer amgaang. Duerfir hu mer dunn och gewielt, hei an der Stad d'Pressekonferenz ze maachen. A mir hunn e volle Programm. Gehat. Ech versichen elo ganz doduerch ze goen. Ech wäert och alleng elo d'Dossiere presentéieren, mee fir d'Detailer sinn dann awer nach d'Kolleeginnen an d'Kolleegen aus der Geschäftsféierung vum OGBL dobäi, fir wann Der nach Froen zu den eenzelne Sujeten hätt. Mee ech probéieren enke ganz duerch d'Aktualitéit an dem OGBL seng Prioritéite fir 2021 ze goen. Bon, ech profitéieren awer nach, mir hunn eis vill vun eis nach net gesinn, Iech alles Guddes am neie Joer ze wënschen. En neit Joer, wou mer alleguerte vill Hoffnungen drop geluet hunn. Mir hunn och de Moien op eisem nationale Virstand de Bilan gemeet vun den Aarbechten am OGBL am Joer 2020. Et war en haart Joer. Mir haten alleguerte vill Aarbecht a mir haten och, ware konfrontéiert mat vill Misär, vill Ängschten, vill perséinlech Dramen a Schicksaler bei de schaffende Leit. déi Leit, déi mir vertrieden, hir Famillen, déi Pensionéiert, an et war en haart Joer fir eis, natierlech och op der gewerkschaftlecher Front. Mir hunn awer och villes erreecht a villes duerchkritt, wou mer och frou driwwer kënne sinn, dass mer weider Asaz gewisen hunn am Alldag. A mir hunn natierlech awer och nach ganz vill Fuerderungen opstoen. An alleguerten hu mer mat ganz vill Hoffnung op dat Joer 2021 gebléckt an Hunn eis ëmmer gesot, wann endlech dat Joer 2020 riwwer ass, a lo geet dat neit Joer awer e bëssen esou un, wéi dat aalt opgehalen huet. A vill Saache sinn natierlech nach net berengegt a vill, vill Suerge stinn eis nach bevir. Mir sinn nach ëmmer mat ganz strenge Mesurë konfrontéiert, fir déi Pandemie an de Grëff ze kréien. Pandemië geschéien och hei am Land, mee awer och europawäit a weltwäit ass nach ëmmer net gebremst. Mir sinn elo konfrontéiert och mat den neie Mutatioune vun deem Virus, wou dann och erëm eng ganz Rei Ängschten an Onsécherheete fir d'Zukunft mat sech bréngt. Mir sinn elo konfrontéiert mat der vill diskutéierter Impfstrategie an Impffro. An alles dat féiert dozou, datt mir och als OGBL vill Aarbecht virun eis hunn. An ech sinn awer frou kënnen ze soen, datt mer ni opgehalen hu mat schaffen, och vum éischten Dag vun der Pandemie un, Weider konnte Fonctionnairën eis demokratesch Roll ausüben. Mir waren do, mir waren do am Asaz fir déi eenzel Membere, mir waren do awer och an eise Beruffssyndikater an deenen eenzele wirtschaftleche Beräicher. Mir waren och do op nationalem Plang, nationalpolitesch eis Fuerderungen Ausdrock ze ginn a mat ze diskutéieren, wou mer och Nëmme konnten. Dës Woch ass dat neit Covid-Gesetz um Ordre du, dat néngt Covid-Gesetz um Ordre du jour. Mir wëssen, dass mer ganz vill erlieft hunn an där Hinsicht, wat déi sanitär Situatioun an hir jeeweileg Mesuren ubelaangt. Mir wëssen, dass do am Schnelltempo Décisiounen hu misste geholl ginn. An den OGBL huet sech am Fong vun Ufank u gesot, Mir kommentéieren net déi eenzel Mesuren, Mir sinn dofir net do. Mir sinn alleguerte keng Medeziner, keng Wëssenschaftler, keng Virologen. A wann d'Wëssenschaft an d'Politik eis seet, datt mer mussen eenzel Secteuren zoumaachen, dann droe mer dat mat. A wa se opgemeet ginn, droe mer dat och mat. Mir hunn och net kommentéiert, wéi vill Leit een am private Raum soll gesinn oder dierf gesinn, ëm wéi vill Auer ee muss doheem sinn. An alles dat droe mir mat. Mir erënneren awer just drun, dass et ëmmer méi schwiereg gëtt, Akzeptanz an der Gesellschaft ze kréie fir eenzel Mesuren, an dat aus verschiddene Grënn, déi mir och mat bedauern a wou mer och appeléieren, do eng Kursrichtung e bëssen ze änneren. Dat Éischt ass wichteg an eisen Aen, fir Akzeptanz kënnen hierzestellen, ass, dass och mat de Leit geschwat gëtt, dass mat de schaffende Leit geschwat gëtt an hirer Vertriedung, dat heescht, an dat kennt Der vun eis, den OGBL, Rappeléiert seng Fuerderung zu méi Sozialdialog, Mir haten d'lescht Joer oft schwiereg fir e Gehéier ze fannen a mir wëllen, datt dat dëst Joer esou séier wéi méiglech erëm retabléiert gëtt, datt mer e gudden, konstruktive Sozialdialog eis wënschen, datt mer mat abezu ginn als OGBL an d'Diskussiounen, un déi politesch Décisiounen, déi ustinn. An dat huet et natierlech och ëmsou méi schwéier gemeet. Mir wëssen och, datt. d'Changementer an d'Mesuren oft hu misste super kuerzfristeg geholl ginn, och dat ass kloer, mee do dranner ass et dann oft schwiereg d'Kohärenz nach erëmzefannen an déi eenzel Mesuren an Arbitragen, déi hu misse gemeet ginn, sinn dann heiansdo ganz schwéier nozevollzéien respektiv matzedroen. An dofir ass et eeben och wichteg, dass mer kucken, gemeinsam no vir ze kommen a mir mussen iergendswou als Gesellschaft versichen, léieren mat deem Virus ze liewen an a laangfristeg Mesurë fannen, wou eis erlaben nach als Gesellschaft ze funktionéieren, an dat geet net ouni OGBL. A fir eis ass och wichteg, datt eng, also flächendeckend Etüde gemeet ginn iwwert den Impakt an d'Impakter vun deene Mesuren an där Situatioun an där mer liewen, d'Impakter natierlech op d'Ekonomie, ganz kloer, mir mussen elo kucken, wat bedeit dat fir déi eenzel wirtschaftlech Beräicher, a mir gesi jo schonn déi éischt Repercussiounen, Mir spieren der kommen, an do wäerten der nach vill si wou mer haut nach d'Ausmooss nach net kennen. D'Impakter awer och op déi sozial, op dee soziale Volet a wat bedeit et fir, fir déi schaffend Leit an hir Famillen an d'Impakter awer och, a mir kommen nach, ech ginn nach kuerz drop an herno, op, op dee psychesche Bien-être vun der Populatioun, op d'Santé mentale vun, vun eis alleguerten. Mir mierken an eisem Alldag an an eisen Aktivitéiten, dass et, an ech mengen, dat ka jidderee bezeien, dass et de Leit ëmmer méi schlecht geet mat der Situatioun, an där mer liewen. An dat geet eigentlech duerch all Schichten an der Populatioun an duerch och all Altersgruppen. Mir mierken dat am Beräich vun de Kanner och ganz staark, am Beräich vun de Jugendlecher. Natierlech ass och déi Situatioun, déi si mussen materliewen, fir si eng schwiereg. An dozou kënnt eben, dass mer hei am Land ganz, ganz vill geruddert hunn, wat den Enseignement ugeet. Dir kennt och d'Positioune vum SEW, déi mer jo och ëmmer erëm kund ginn a mir ëmmer erëm soen, Mir brauchen einfach méi, och do méi Sozialdialog a méi Matsproocherecht an der Organisatioun. vun der Covid-Situatioun an de Schoulen. De Patrick Arendt vum SEW ass de Moien op eisem nationale Virstand op déi Situatioun am Detail agaangen. Hien huet zum engen iwwer d'Privatiséierung am Schoulberäich geschwat an zu deem aneren huet en awer ganz laang driwwer geschwat, wéi wéi d'Schoulen, d'Enseignanten, d'Schüler mat der Situatioun ëmginn vun Zoumaachen an Opmaachen a wat de richtege Wee ass an an all Décisioun eng schwiereg ass. Mir als OGBL schwätzen eis net dofir aus fir d'Schoulen zouzemaachen. Den Homeschooling war schwiereg an huet ganz vill Onsécherheete mat sech bruet, brauch ech dat net ze erklären. Mee mir hunn eis awer dofir ausgeschwat, datt e Krisestab agefouert gëtt, wierklech eng Cellule, eng Eng seriö, konstruktiv, organiséiert, strukturéiert Cellule, wou am Enseignement kuckt, wou et soll higoen, wou d'Elteren dra vertruede sinn, wou d'Regierung dra vertrueden ass, wou awer och d'Enseignant dra vertruede sinn ass, wou den SEW soll dra vertruede sinn, fir kënnen och do laangfristeg e bëssen erauszekommen an endlech e Liewen an de Schoulen ze organiséieren, wat de Kanner an den Enseignanten et erméiglecht, a gesécherheet a Gesondheet ze funktionéieren. Mir sinn, hunn och kuerz den Abléck dann gemeet an d'Situatioun vun de Studenten, déi och dramatesch ass. Mir wëssen dat a jidderee kann dat novollzéien, dass e Studenteliewen net dat selwecht ass a Corona-Zäite wéi an üblechen Zäiten a wéi mir et gewinnt waren. Mir hunn dat selwecht, déi selwecht Schwieregkeeten. Op an anere Facetten drécke sech natierlech am Beräich vun de schaffende Leit aus, wat jo awer elo eis als OGBL Eis éischt Suerg ass déi schaffend Leit. An do ginn et Problemer op ville verschiddenen Niveauen. Mir hunn e bëssen den Detail gemeet do vun den eenzelne Secteuren a mir hunn ugefaange mat deenen, déi esou un der sougenanntener zweeter Front stinn, dat heescht déi, déi net konnten oder net dierften oder wou et net méiglech war, dass se weidergeschafft hunn, dat heescht alleguerten déi Dausenden an Dausende Leit, déi am Chômage partiel Waren oder nach ëmmer sinn mir, Dir wësst dat, mir hu gefuerdert, dass de Chômage partiel, d'Mesuren, déi extraordinär verlängert ginn. Mir begréissen och, dass dat passéiert ass. Mir begréissen och, dass en Accord fonnt ginn ass, dass en net dierf ënnert dem Mindestloun falen am Chômage partiel. Dat si gutt Mesuren, mee de Problem ass, et fänkt un eng ganz laang Zäit ze ginn fir déi Leit, déi do betraff sinn, souwuel moralesch a psychologesch, déi Onsécherheet, wat ass iwwerhaapt mat hirer Aarbechtsplaz, kënne se nach eng Kéier op hir Aarbechtsplaz zeréckkommen, ass déi nach wéi se, wäert déi dono nach si wéi se virdru war, wéi awer och finanziell, well ganz vill Leit natierlech Aboussen do haten, well se nëmmen op 80 Prozent vun hirem Revenu war. An do fuerdere mir u sech, dass och elo schonn am Virfeld, ier dann iergendswann eng Retour à la normalité kënn, dofir gesuergt gëtt, dass an deene Betriber, wou vill oder quasi exklusiv oder deelweis mam Chômage partiel geschafft ginn ass, dass elo scho Pläng gemeet ginn ass, fir d'Aarbechtsplazen ze erhalen an dat opzefänken, wat déi Leit och an där Zäit, verluer hunn. Mir hunn och e kuerzen Abléck gemaacht iwwert d'Contrainten an d'Schwieregkeete vun de Leit am Teletravail. Mir begrëissen a si frou, dass mer en Accord fonnt hunn um Niveau vum Dialogue interprofessionnel mat der UEL zum Teletravail hei am Land. Mir, dat war e ganz wichtege Punkt, mir hunn dat jo alleguerte jidderee fir sech erlieft, dass mer ganz séier hu missten op den Teletravail ëmswitchen. Awer och do hu mer drun erënnert, dass et ufänkt schwiereg ze gi fir d'Leit. Och déi Leit, déi exklusiv am Télétravail waren zënter dem Ufank vun dëser Pandemie, déi mierken och do déi éischt Repercussiounen op hire Wuelbefannen, op hirer Aarbecht. Dir wësst dat och, de soziale Kontakt, dee verluer geet, dat Mateneen, dat sech gesinn, de kreativen Austausch, wou een huet, wann ee senge Kolleegen a Kolleeginnen nach op der Aarbechtsplaz begéint, ass och keng einfach Situatioun a mir hunn och an der Chambre des Salariés an eisem Quality of Work, kann ee just soen, d'Etüd driwwer gemat, wéi et dann de Leit geet an déi Isolatioun vun den Télétravailleurs e bëssen analyséiert an déi ass och net einfach. Méi einfach ass et natierlech och net fir déi Leit un der éischter Front a mir sinn do natierlech verdéift drop agaangen. Déi Leit un der éischter Front, déi si midd, déi hu gedrummt iwwer d'Méint a mir waren alleguerten op se ugewisen a si hunn eist Iwwerliewen erméiglecht an dësen Zäiten. Et waren oft Beruffer, déi virdru fir eis e bëssen, also fir eis, ech soen net als OGBL natierlech net, mee fir d'Gesellschaft invisibel waren, wou hien ni esou d'Wichtegkeet unerkannt huet oder gesinn huet, mee wou awer elo d'Liewen eis gewisen huet, wéi wichteg se wierklech sinn. Si sinn als essentiel genannt ginn, si si visibel ginn, mir hunn applaudéiert, si hunn Unerkennung kritt, si hu Merci kritt. Awer de Problem ass, dee Merci, deem mussen och elo Taten folgen, an dat geschitt leider net. Well mir hunn op alle Fronten do nach ze kämpfen. An ee Beispill hu mer de Moien och am Detail presentéiert kritt, dat ass de Kollektivvertrag vum Nettoyage-Secteur. Dir musst Iech virstellen, dass déi Agents de nettoyage, wat jo dann zu iwwer 83 Prozent, mengen ech, Frae beschäftegt sinn an deem Secteur, dass déi elo an enger Situatioun sinn, wou schonn Joren a Joren op hirem Kollektivvertrag näischt passéiert a wou keng wesentlech Lounerhéijunge kommen. An déi sinn elo a Kollektivvertragsverhandlungen an d'Patronat vum Nettoyage-Secteur refuséiert, och nëmmen e Millimeter entgéint ze kommen. Dat heescht, alles dat, wat déi Leit elo geleescht hunn, a mir ware jo méi wéi jee drop ugewisen, dass eise Botzsecteur funktionéiert, Am Alldag, eleng fir déi sanitär Situatioun hei an de Grëff ze kréien, hu mer aus hygienesche Grënn an sanitäre Grënn se méi gebraucht wéi jee. An all dee Merci, dee mer gewisen hunn, dat ass net ukomm bei de Patronen an deem Secteur. An déi sinn a ganz schwierege konfliktoresche Kollektivvertragsverhandlungen, wou et kuerz virun 12 ass an wou mer kuerz erkläert kritt hunn, dass do de Konflikt sech ubahnt. An der éischter Front sinn och vill anerer, déi soss net esou erwähnt ginn, ganz Kolleeginnen an Kolleegen aus dem Gardiennage-Secteur, och en haarde Secteur mat niddrege Léin an schwieregen Aarbechtskonditiounen. Och do kënnt net ganz vill Unerkennung vu Säite vum Patronat fir si. D'Services publics ware méi wichteg wéi jee op ville Fronten, ware mer drop ugewisen, dass si weider funktionéiert hunn. An do hu mer och en Ausbléck drop gemaat, wat geschitt mat eise Service publicen a wat ass d'politesch Volontéit iwwerhaapt mam ëffentlechen Déngscht zu Lëtzebuerg. A mir hunn, de Frédéric ass do laang drop agoangen an hien ass och nach zur Verfügung herno, mee mir hunn e bëssen den Tour gemaat vun all deenen Tendenze vun de Privatiséierung vun ëffentlechen Déngschtleeschtungen, déi mer elo erlieft hunn, virun der Kris an och während der Kris, an dass u sech e Frontalugrëff op e Secteur, deen, dee jo och als essentiel deklaréiert ginn ass a wou mer awer d'Gefill hunn, dass eng politesch Intentioun do ass, do lues a lues ëmmer méi ze privatiséieren. Ech ginn elo net an den Detail, et ass jo bei de Schoulen ugaangen, bei den Direkteren, bei dem Schoulwiesen u sech, et ass bei der Santé weidergaangen, wou Der och wësst, dass mer ëmmer uprangeren, dass wichteg Gesondheetsleeschtungen ausgelagert oder privatiséiert gi sinn. un Privatfirmen. Et ass elo net zulescht mat der Teststrategie weidergaangen, wou Test er eigentlech beim LNS loungen an herno privatiséiert gi sinn. Et ass op ville Beräicher ëmmer méi eng Tendenz do, outzesourcen an u sech wichteg ëffentlech Déngschtleeschtungen net méi an ëffentlecher Hand ze halen. An dat kritiséiere mer ganz staark. Mir wäerten do dogéint virgoen. A mir hunn och do e ganze Plang, wéi mer eis wäerten als déi betraffe Beruffssyndikater am OGBL organiséiere fir déi Richtung do ze stoppen. Mir brauchen do e Kurswechsel vun der Regierung. A mir sinn net alleng, déi dat fuerderen, wéi Der wësst. D'CGFP ass och mat do rosen a genervt iwwert déi Situatioun. A si selwer hunn jo och, wéi mer alleguerte matkritt hunn, eng Schlichtungsprozedur lancéiert, fir dat doten unzeprangen an awer och nach aner Situatiounen an der Öffent-, also an der Fonction publique, déi se, déi se regrettéieren. An den OGBL, an den nationale Virstand vum OGBL huet de Moien sech solidaresch erkläert och mat de. Fuerderunge vun der CGFP, déi mer kënnen verstoen a matdroen. A mir wäerten och do u gewerkschaftlechen Aktioune matdeelen, wann et do, mathuelen, pardon, wann et dann do lass geet. Déi aner Leit un der éischter Front, e Secteur, dee vill betraff war vun den Impakter vun der Kris, ass de Commerce-Secteur. Och do si mer drop agaangen. Dir wësst dat, e Secteur, deen deen ënnerdeelt ginn ass als Commerce essentiel an non essentiel, deen zougemeet ginn ass, opgemeet ginn ass, deen och ganz grousse Schwieregkeete bevirsteet. Eist Syndikat Commerce vum OGBL huet eng ganz Campagne ronderëm den Handel an d'Zukunft vum Handel organiséiert. Si hunn déi och schonn an der Press virgestallt an Dir kennt do d'Contenuen, dofir ginn ech och net méi am Detail dodrëber an. Déi hu mer awer de Moien nach eng Kéier héieren an hire Slogan ass Eise Commerce, eis Zukunft, eis Aarbechtsplazen an si setzen sech dofir an, elo d'Aarbechtsplazen esou gutt wéi méiglech och an deem Beräich ze retten, wat ze retten ass. Mir wëssen, datt et schwiereg ass an deem heiten an deem heite Secteur. Mir brauchen do méi sektoriell Kollektivverträg, besser Léin, besser Aarbechtsbedingungen fir d'Leit. Mir brauchen och do Matsproocherecht. Dofir hu mer dee Commerce-Dësch och gefuerdert, wou mer zesumme mat Regierung a Patronat wëllen op engem Dësch diskutéieren. Un der éischter Front dierf een natierlech elo och déi net vergiessen, déi eis Gesondheet versuergen all Dag an eis Fleeg. Mir hu laang iwwert d'Santé geschwat. Och do maachen ech Iech elo just de Résumé. D'Fleegeberuffer, d'Gesondheetsberuffer, an ech zielen elo d'Sozialberuffler dozou, well déi genau esou eng wesentlech Roll hei spillen, déi ginn um Zännfleege. A si si wierklech geschlaucht, si si gefuerdert vun deem éischten Dag un. Mir hunn eis Allerwichtegst läit an hiren Hänn, eis d'Versuergung vun eiser Gesondheet, a si maachen, Alles wat se nëmme kënnen. De Problem ass just, datt déi Leit an an Secteure schaffen, wou säit Jore mat engem Minimum u Personal e Maximum un Aarbecht gedrummt gëtt. An dat war, ech schwätze vu viru Corona. Dat heescht, mir waren ëmmer do op enger Schinn, wou wou Personaldotatioune gedeckelt gi sinn, aplaz genuch Leit auszebilden an zur Verfügung ze stelle fir déi Aarbechten z'ergräifen, déi do musse gemeet ginn. Dat ass esou e wesentleche Secteur fir eng Gesellschaft. Och do brauch ech Iech elo kee Bild ze molen, mee duerch de Fleege a Gesondheetssecteur, Sozialsecteur geet jidderee vun eis an sengem Liewen iergendswann an de Fisto duerch, vun der Kannerbetreiung vum Klengsten un bis zu de Spideeler, Fleegeheimer an esou weider, de Soins à domicile Secteur. An dat ass e Secteur, wou eng Gesellschaft misst deen néidege Wäert drop leeën an och déi néideg Investitiounen dra maachen. De Contraire ass passéiert, ech muss elo e bësse resuméieren hei, de Contraire ass passéiert, et si Spuerpolitike bedriwwe gi vun de Regierungen, eng no där anerer, et si Better ofgebaut ginn, wou mer haut méi wéi jee Better brauchen. Et gëtt eis ëmmer gesot, et sinn net genuch Better do, mee et sinn an deene leschte Jore Better ofgebaut ginn am Plan hospitalier. Mir brauchen direkt, dringend eng Reform vum Plan hospitalier a méi Better. Et ass u Personal gespuert ginn an dat ass de Contraire vun deem, wat misst passéieren. Mir brauche méi Personal an haut misst et jo wierklech jidderengem aliichten, dass mer dorunner musse schaffen. An duerfir. Wa mer méi Personal brauchen, da muss mer dee Secteur attraktiv gestalten, fir datt déi jonk Leit iwwerhaupt déi Beruffer wëllen nach a kënnen nach erléieren. A mir mussen d'Ausbildung reforméieren. Och dat ass e Sujet, deen Iech bekannt ass. A wann d'Ausbildung soll reforméiert ginn an de Premier Minister dat zur Chefsaach deklaréiert huet, dann ass dat gutt. Et ass wichteg fir eis, datt dat elo unerkannt gëtt, datt et un der Zäit ass, datt schonn Spéit, awer besser spéit wéi ni. Mee da kann et awer net ouni den OGBL goen, well den OGBL ass nun eemol d'Vertriedung, an grad an deem Secteur, esou largement d'majoritaire Vertriedung vun den Interesse vun deene Leit an deem Secteur. Bon, dat kennt Der och. Duerfir fuerdere mer do dringend, an direkt mat abezunn ze ginn, an déi richteg Décisiounen mussen do geholl ginn, fir, fir déi Leit. A wa mer dann duerch déi Sektore ginn, ass dat mat Sécherheet ee Secteur, dee mer haut net dierfe vergiessen awer ze erwänen an deen haut definitiv dee am schlëmmsten impaktéierten ass vun der Kris, dat ass den Horeca-Secteur. Ech brauch elo net vill Wieder dodriwwer ze verléieren, mir kennen et alleguerten, d'Situatioun ass dramatesch. Restauranten. D'Hoteller, d'Baren sinn alleguerten ganz, ganz schlecht drun. An och hei wësse mer, dass d'Pandemie an d'Andämme vun der Pandemie et verlaangen, dass mer Mesuren huelen. Mir wieren eis net géint déi Mesuren. Mir hätte just gären, dass dann, wann déi Mesurë mussen ergraff ginn, dass alles mat de Leit diskutéiert gëtt an dass dann déi néideg Solutiounen ergraff ginn. Mir kënnen net nokucken, wéi dee ganze Secteur do kuerz virun dem Super-GAU steet an duerfir ënnerstëtzt den OGBL all Hëllefe fir d'Restauranten an déi Entreprisen an deem ganzen Horeca-Secteur. Dat wësst Der och, dat hu mer ëmmer gesot, mir ënnerstëtzen all staatlech Hëllefen. fir d'Entreprisen, déi schlecht ginn. Mir sinn derfir, datt déi Hëllefe séier erfalen, datt se korrekt erfalen, datt et och esou ass, datt jiddereen do muss eng direkt an noutwenneg Hëllef kréien. Mir sinn och dofir, datt déi Hëllefen do si fir d'Betriber ze retten. Mee wa mer awer d'Betriber retten, dann dierfe mer d'Personal net vergiessen. An dat ass e ganz wichtege Message vun eis. Hannert deenen, all deene Betriber, déi betraff si, stiechen Dausenden an Dausenden Salariéen, där hir berufflech Zukunft méi wéi onsécher ass an déi virun Existenzängschten do stinn. An duerfir fuerdere mer do, all Hëllefe musse gekoppelt sinn un eng Garantie vum Maintien vum Emploi vun deene Leit. Dat heescht, mir mussen duerfir suergen, datt déi Aarbechtsplazen erhale bleiwen. Mir mussen duerfir suergen, datt déi Hëllefen un un sozial Konditiounen gekoppelt ginn an dass do gekuckt gëtt, zesummen dee Secteur ze retten. A mir hunn dat och de Moie gesot, dass net de Patron géint seng Leit oder seng Leit géint de Patron, mir mussen hei zesummenhalen. Mir wëllen, dass mer do alles Néideges ënnerhuelen, fir fir se ze retten. An deem Sënn hu mer och Entrevuen ugefrot. Mir wäerten och do soen, also och do hu mer gesot, dat, mir hätten e Communiqué gemaach am Comité exécutif vum OGBL, datt mer wëllen zu dräi schwätzen, net ëmmer op der enger Säit mat de Patronen, op der anerer Säit mat der Regierung, mee hei musse mer zu dräi un engem Dësch sëtzen, d'Salariéen, d'Patronat an d'Regierung. Mir fuerderen och hei en Horesca-Dësch, wéi eng Form et och kéint hunn, wou mer kënnen zesummen diskutéieren. D'Ministeren Här Delles an Här Fayot wäerte mer do och wëlle gesinn, fir mat hinne Léisungen ze sichen, fir de Secteur à court, moyen an och à long terme awer ofzesécheren. Dann hu mer ganz, also dat sinn elo emol wierklech déi Secteuren, déi mer e bësse méi am Detail duerchgeholl hunn, et gëtt der nach ganz vill, mir hunn iwwert d'Industrie geschwat, Et gëtt nach ganz villes ze soen, mee mir hu jo elo hei déi Plaz net. Mir hunn awer och e kuerzen Ausbléck gemat, wat déi ganz Pandemie bedeit fir déi Pensionéiert. Och do muss mer dofir suergen, dass all néideg Moyene geholl ginn, fir d'Rentner hei zu Lëtzebuerg och ze sécheren, ze schützen. Natierlech hir Gesondheet, hir Sécherheet un éischter Stell, mee awer och hir finanziell Situatioun. Och do erënnere mer einfach nach enker drun, Mam OGBL gëtt et keng Attacken un eisem Pensiounssystem. Dat war ni de Moment, dat ass elo net de Moment a mir wäerten et net zouloossen. A mir wäerten do, wann deen Éischten op d'Iddi kënnt, dass elo de Moment fir eis Pensiounen ze attackéieren, da wäerte mär, wäerte mär eis vehement wieren a mir wäerten dat mat aller néideger Konsequenz duerchzéien. Dat kënnt net an d'Tut mam OGBL. Mir wäerten also Guer keng Diskussioun zu de Pensiounen, och elo an dësem Zäitpunkt net zouloossen. Au contraire, mir brauche Verbesserunge par rapport zu deene Reformen, déi 2012 bei der Pensiounsreform agefouert gi sinn an déi Verschlechterunge waren. Voilà, et ass kee sou e schéint Bild, wat mer gemoolt hunn. Insgesamt musse mer feststellen, dass et de Leit schlecht geet. Mir wëssen dat och alleguer mat, a mir mussen eis elo haut mat de Konsequenze beschäftegen a mir mussen elo kucken, dogéint ze schaffen. esou gutt wéi méiglech ofzefiederen. Mir hunn e kuerzen Ausbléck och op deen Aspekt, wou ee seet, elo déi drëtt Well, déi kënnt, déi drëtt Well gëtt eng psychologesch, op deen Aspekt agaangen, d'Santé mentale vun de Leit. Mir brauchen haut e Plang, wéi mer och déi Depressiounen a psychesch Krankheeten, déi och elo duerch déi Pandemie ausgeléist ginn, opgefaange kréien an eis Strukturen Eis sozial Strukturen, wat d'psychologesch Betreiung ubelaangt, awer och eis Psychiatrien, déi sinn net ausräichend ausstafféiert. Mir wëssen dat. Et feelt iwwerall u Personal an u Moyenen. An duerfir wäerte mer do och Fuerderunge stellen, dass och politesch muss Maximum ënnerholl ginn, einfach fir fir d'Leit opzefänken. A mir wäerten en Inventaire maache vun deem, wat muss gemeet ginn, an dann do eis Fuerderunge stellen. Alles dat, mir hunn oft schonn driwwer geschwat, déi grouss Kriseverléierer sinn oft déi Schwächsten an der Gesellschaft, sinn natierlech oft déi schaffend Leit an ënnescht a Mëttelschichten. An d'Inegalitéite ware viru Covid héich geklommen an de leschte Joren, och dat kennt Der. Mee si riskéiere sech mat der Kris massiv ze verschäerfen. An do musse mer elo usetzen. An do passt dem OGBL seng Campagne, déi mer Enn vum leschte Joer lancéiert hunn, nach ëmmer drop. Mir hunn d'lescht Joer gesot, eis, de Slogan vun eiser Campagne ass Eise Wee aus der Kris. An eise Wee aus der Kris, dee geet nëmmen iwwert eng Lutte géint d'Inegalitéiten. An dat wäert och de Motto vun eisem Joer 2021 fir den OGBL sinn. Mir wäerte verschäerft alles musse maachen, fir d'Inegalitéiten an dëser Gesellschaft ze verréngeren. A mir hunn, eise Wee aus der Kris ass iwwert vill Kapitele gaangen. Dat éischt war eng Aarbecht fir jiddereen. Bon, dat ass elo natierlech méi aktuell wéi jee. Mir mussen d'Aarbechtsplazen ofsécheren. Ech ginn net drop an. Mir sinn am Comité permanent du travail et de l'emploi amgaangen do ze verhandelen, mee da wësst Der, Fir den OGBL ass do den éischte Prioritéit, Aarbechtsplazen ofsécheren, Maintien de l'emploi, d'Gesetzer verbesseren, déi dat alles encadréieren, d'Securisatioun vun eise beruffleche Weeër. An dann hu mer gesot, deen zweete Punkt fir aus der Kris a fir sozial Gerechtegkeet ass e Logement fir jiddereen, also eng Wunneng fir jiddereen. De Logementsproblematik brauch ech och elo hei net méi am Detail ze soen, mee dat wäert sécherlech eng vun de Prioritéite vum OGBL sinn. Och dëst Joer war et schonn, laang hu mer dat zwar zum Thema gemeet a mir hunn, mir stellen och fest, dass d'Covid-Kris d'Wunnengspräisexplosioun jo net gestoppt huet, manifestement, an dass do aner Mesurë mussen ergraff ginn. Mir hunn der jo ganz vill a mir wäerten do Nodrock maachen. Mir hunn och eng Rei Entrevuë gefrot an deem Sujet mat zoustännegen Ministeren, mir hu gesot, d'sozial Versécherung muss staark bleiwen, mir hunn eng gutt ëffentlech, solidaresch sozial Versécherung hei zu Lëtzebuerg. Dat huet eis och, contrairement zu anere Länner, awer vill gehollef an dëser Kris an duerfir misst jo och hir Wichtegkeet an hir Unerkennung haut méi wéi jee do sinn an och do wäerte mer weider drop schaffen. Do ass just ee Pu. Punkt, wou mer gäre géifen ervirhiewen, dass elo ganz ponktuell, also dat ass ee klenge Punkt an deem, an deem grouse Block vun de, vun der Sécurité sociale, mee dat ass dee vum Remboursement vun de Facturen, vun den Dokteschfacturen. Do ass et nach ëmmer leider esou, dass dat ultra laang dauert, bis een dat, bis een d'Facture rembourséiert kritt. D'Delaie sinn nach ëmmer bei sechs bis aacht Wochen. Do muss ee jo wëssen, dass et net nëmme vläicht ëm eng kleng doktesch Facteur geet, mee dass do och ganz déck Facteuren dobäi sinn an dass ganz vill Leit awer drop ugewise sinn, eppes rembourséiert ze kréien. Mir hu jo leider nach ëmmer keen Tiers payant, wat mer jo bedauern a wat mer jo also souguer gefuerdert hunn. Mee soulaang mer deen net hunn, mee da muss wéinstens deen dote Problem aus der Welt geschaf sinn. An da kann et jo net sinn, dass aus administrative Grënn gesot gëtt, jo mir hunn net genuch Personal oder mir kréien dat net hin, fir déi Facteure méi schnell ze rembourséieren. Dat heescht, do fuerdere mer d'CNS och op, séier dofir ze suergen, sech déi Leit dohin ze setzen, déi mussen néideg sinn, fir deem dote Problem entgéint ze kommen, grad elo, grad elo, wou et scho finanziell Aboussen a Lounverloschter fir vill Menagen a Leit goufen. Déi zwee nächst a lescht Punkten aus eiser Campagne Eise Wee aus der Kris waren dat eent war d'Fiskalitéit. Do ginn ech haut aus Zäitgrënn net drop an, mee Dir kennt awer eis Haaptpositiounen, a ganz wichteg ass do nach eng Kéier ze erënneren, Mir wäerten eis, mir wäerten et net zouloossen, datt, wann et iergendswann eng Kéier drëm geet, wie bezilt a wéi komme mer elo eraus a wéi mussen déi Mesure finanzéiert ginn, datt dat déi schaffend Leit wäerte sinn. Mir wäerte keng zweet Austeritéitspolitik wéi no der leschter Kris akzeptéieren. Mir kréien elo vu Regierung bis elo nach ëmmer gesot, datt dat net eng politesch Intentioun wär. Mir erënnere se drun a mir wäerten eis do ganz, ganz vehement dogéint wiere wann et sollt esouwäit sinn a mir wäerten dat opmierksam verhënneren. A mir wäerten net zu weider, et dierf net zu weider Belaaschtunge fir d'Menagë kommen, au contraire, et muss zu Entlaaschtunge kommen. An da mussen d'Recetten, déi steierlech, op anere Plaze gesicht ginn. An Dir wësst, wou se an eisen Ae leien. Well mir brauche se, mir brauchen Investitiounen, grad an der Santé, hunn ech gesot, am ëffentleche Beräich, am ëffentlechen Transport, an der Recherche, am Logement, an der Ekologie, alles dat ass bekannt. An dann, an dee leschte wichtege Punkt, an dat, Et ass natierlech den Haaptpunkt an der Lutte contre les inégalités, dass eis Kafkraaft, mir brauchen e Rétablissement vun der Kafkraaft vun de Leit hei zu Lëtzebuerg an och vun de Frontalieren. Mir hunn, mir soen elo, mir mussen d'Ekonomie relancéieren, mir mussen eise Bannemaart stäerken, mee dat geet eeben nëmme, wann d'Leit och kënnen ausginn. An dofir brauche mer eng Stäerkung vun der Kafkraaft. Dat geet iwwer vill Weeër. Mir hu ganz vill Punkten do, Fuerderungen, mee een natierlech dee wichtegsten, also am Moment dee wichtegsten ass d'Fro vum Kannergeld. Ech soen dee wichtegste, well dee elo aktuell ass, wéi Der wësst. Also mir si jo scho ganz laang, hu mer e Problem mam Kanner, mat dem Kannergeldgesetz hei zu Lëtzebuerg. Mir hunn do Zënter 2006, wou desindexéiert ginn ass, stänneg, kontinuéierlech, huet d'Kannergeld u Wäert verluer. Mir hunn do scho vill gestridden. Mir hunn an 2014 en Accord mat der Regierung gehat, dass et muss revaloriséiert ginn. Dat ass bis haut net passéiert. D'Regierung steet am Wuertbroch. Wat passéiert elo haut? Mir gi verurteelt vum Europäesche Geriichtshaff, dass eist Kannergeld Dispositioun, esou wéi se fir haut virgesinn ass, diskriminatoresch sinn, wat mir d'ailleurs deemools och scho virausgesot hunn a gesot hunn, dat do ass net de richtege Wee. Elo gëtt da vill spekuléiert driwwer, mir mussen, d'Regierung ass am Zuchzwang, si mussen eng Reform vum Kannergeld maachen. D'Fro ass, a wéi eng Richtung et soll goen. Mir hu jo kee Pabeier virleien, et ass jo keng offiziell Diskussioun. Mir sinn der Meenung, et soll einfach an déi Richtung goen, dass dat Urteel ëmgesat gëtt an dass einfach Kannergeld fir all Kand muss bezuelt ginn an dass et keng Ënnerscheeder dierfen zwësche Kanner gemeet ginn an dass och keng Ënnerscheed dierfe zwësche Kanner vu Résidenten a vu Frontaliere gemeet ginn an dass mer egal wéi elo net dierfen e weidert Gesetz maachen, wou mer erëm weider Diskriminéierungen opmaachen. Dat wäerte mer, do wäerte mer eis dogéint wieren an natierlech, Wann een, dat ass jo méi wéi kloer, wann een elo haut d'Kannergeldgesetz muss reforméieren, dann ass et jo evident, dass elo och direkt muss revaloriséiert ginn, well do gëtt et jo elo absolut kee Grond méi fir an dëser Situatioun, wou d'Leit och nach vill finanziell Aboussen haten, dodrüber nach e bëssen ze waarden domadder. Do ass eis Positioun, et muss direkt reindexéiert ginn an et muss eng Kompensatioun komme fir déi Zäit, wou d'Verloschter gemeet gi sinn. An dat ass elo emol dat zu der Kafkraaft, mee do gëtt et nach vill ze soen, mee ech maachen e Punkt, sidd schonn ze laang. Alles dat do, alles déi politesch Sujeten do an nach weiderer, déi mer haut net kënnen thematiséieren, déi wéilte mir diskutéieren an déi wéilte mir am Sozialdialog mat de Sozialpartner, mat der Regierung diskutéieren. An dat wësst Der vun eis. An dat ass esou wichteg an dat ass méi wéi jee wichteg. A mir si matzen an enger Kris a mir hunn e Kriseninstrument. An dofir brauche mir déi Tripartite. A mir erënneren do drun, datt mir dat och versprach kritt hunn, datt et nach zu Tripartite kënnt. An eng Tripartite ass och net eng eemoleg Geschicht. Dat ass net eng Kéier sech gesinn an eng Sitzung man an dat war et. Mir brauchen also elo e reegelméissegen Austausch op Tripartite-Niveau iwwert déi wichteg politesch Décisiounen, déi sech elo imposéieren an déi mer elo mussen huelen an dofir hu mer den sechste Januar e Courrier gemat, déi dräi national representativ Gewerkschaften zesummen, OGBL, LCGB, CGFP, un de Premier Minister fir en drun z'erënneren, dass mir op déi Tripartite waarden. Mir kruten elo eng Äntwert, dass dat am Moment elo net de Fall wäert sinn, well do nach eng ganz Rei Sujeten net ausdiskutéiert sinn, déi si wëllen, op déi si wëllen ofwaarden, ier mer eng Tripartite hunn. Mee mir géifen awer geruff ginn, fir en Austausch iwwert d'Impfstrategie hei am Land. Dat huele mer gären un, dass mer iwwert d'Impfung kënne schwätzen. Mee dat geet awer net duer. Mir wëllen iwwert déi politesch Dossiere schwätzen, an dat ass d'Tripartite u sech. An duerfir wäerte mer do drunner erënneren, dass fir eis eng reell Tripartite muss zustane kommen. Mir brauchen dat. Dat ass, dat ass wichteg fir jiddereen, dass mer dee Sozialdialog do hunn. Voilà, dat war e bëssen den Ausbléck op dee politeschen Tour de table, dee mer de Moie gemeet hunn. Mir sinn dann nach kuerz op eenzel Secteuren agaangen. Dat vun der Privatiséierung an vun den ëffentleche Beräicher hunn ech Iech gesot. Ah, den ëffentlechen Transport hunn ech do nach vergiess, natierlech, Zuch. An Tram, ganz wichteg, och aktuellt Thema, firwat gi mer hin a mir ginn do ganz vill Linnen an Tram, Zukunft vun Tramslinnen, op privat Hand? Dat ass, dat soll einfach an dem Hand, an der öffentlecher Hand bleiwen an do gesi mir guer keen Intérêt fir dat auszulageren. An dann. Dat hu mer den Ausblick gemaach iwwert déi Privatiséierung do an wat mer alles wëlles hunn. Mir hunn dann awer och nach, an dofir ass d'Michèle och do nach fir herno, wann Der Froen hutt, iwwert de Fraendag geschwat. Den internationale Fraendag steet virun der Dier, den aachte Mäerz, an deen ass jo dëst Joer och e bëssen impaktéiert duerch Covid. Och do, d'lescht Joer hate mer nach, awer tout juste, eise schéine Fraestreik, wat e schéinen Erfolleg war, wou mer iwwer 2.000 Manifestantinnen, Manifestanten op der Strooss haten. Dat geet jo an dësen Zäite méi schwiereg. Mee Dir wäert an enger anerer Form stattfannen. Dir hutt Flyeren do leien an och Plakater an Dir gitt dann do lafend informéiert, wat alles deen Dag organiséiert gëtt. Mee et wäert ronderëm dee ganzen Dag wäerten digital an och presentiell Aktiounen sinn an och Aktiounen an der Strooss, awer mat dem Respekt natierlech vun alle sanitäre Consignen a Contrainten stattfannen. A mir hunn nach kuerz iwwer d'Restauration collective geschwat. Och déi ass impaktéiert. Och do fänken un, d'Aarbechtsplazen menacéiert ze sinn. Mir si scho mat deem engen oder anere Sozialplang konfrontéiert. De Commerce hunn ech Iech gesot. Den Nettoyage hunn ech Iech gesot. Mir hu kuerz iwwer d'Reform, déi ustehend Reform vum Taxisgesetz geschwat. Dozou ass just ze soen, et ass nach keen Text do, mee mir si ganz opmierksam, well do gesi mer e puer Geforen op eis duerkommen. Et ass schonn e schwierege Secteur a mir si géint d'Uberisatioun vum Taxiwiesen. Mir wäerten eis och do dofir asetzen, datt d'Aarbechtsbedingungen an d'Léin vun deene Leit an deem Secteur net nach verschlechtert sinn. Si si schonn ganz schwiereg. Mir hunn Ah jo, Arcelor-Mittal hu mer natierlech de Punkt gemaach. De Stefano ass présent haut, hie war jo gëschter dem, deen, deen fir den OGBL, also net nëmme gëschter, mee deen dat verhandelt huet an fir den OGBL ënnerschriwwen huet. An hien huet eis erzielt, wat genau am Accord, drasteet, den Accord och do ass a schwieregen Zäiten, natierlech, mir kënnen eis net driwwer freeë wann esou en Accord muss virleien, mir kënnen awer soen, datt an deem Accord dat Beschtméiglech gemeet ginn ass, fir d'Aarbechtsplazen ofzesécheren a fir d'Zukunft vun der Stolindustrie ofzesécheren hei zu Lëtzebuerg. A mir sinn eis dann, an dësen Ëmstänn kënnen mer soen, si mer frou, datt et awer dozou komm ass, datt mer och déi Aarbechtsplazenofbau verhënnert kruten an dass mer de Maintien vun den Emploien a Mesuren ergraff hu fir all déi Existenzen do ofzesécheren an natierlech d'Zukunft vum Betrib Arcelor zu Lëtzebuerg insgesamt a senger Zukunft. Dat war et zu de Betriber. Dann hu mer Jo, bon, mir hunn nach de Budget vum Roger Berlers nach presentéiert ginn, e puer Interna sinn nach diskutéiert ginn. An da gesitt Der, dass mer du pain sur la planche hu fir 2021. Dites-moi nee, et ass schonn erëm esou ganz laang hei, mee et sinn einfach esou vill Sujeten. A mir hunn nach en Tri gemaach. Ech soen Iech, dass mer nach ganz villes elo hei op der Säit gelooss hunn. An ech hunn awer elo emol probéiert, e klengen Tour d'horizon ze maache vun eisen Haaptprioritéiten, Suergen, Fuerderungen an. Aktioun. Voilà, ech soen Iech villmools Merci fir Är Gedold an da si mer natierlech do fir Är Froen.